Нәфесләребезнең бозыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан бер Аллаһы Тәгаләгә сыенабыз. Һәм дә Раббыбыз безнең Хуҗабыз, Раббыбыз Тәрбиячебез, Раббыбыз ризыкландырып, гомер биреп торучы Илаһыбыз. Әлбәттә, Аллаһыдан башка табынырга лаеклы зат юк. Раббыбыз тормыш бирде, Аллаһ Раббыбыз гомер бирде, Аллаһ Раббыбыз көннәрне, заманны, вакытны яратты. Күп кенә урында Коръәндә Аллаһы Тәгалә вакыт белән, заман белән ант итә. Һәм дә Аллаһының рәхмәте насыйп булды, бүген дә халкыбыз белән, Шәһәр халкы белән, килгән кунаклар белән шушы мәчетебезгә, Аллаһы Тәгалә йортына, гыйбадәт йортына җыелырга һәм дә шушындый зур бөек бәйрәм, Корбан гаете уңаеннан җыелырга Аллаһы Тәгалә насыйп итте. Шушы. Бөек мөбарәк булган Корбан гаете, ислам диненең икенче ике зур, бөек зур бәйрәмнәренең берсе булган Корбан гаете, Гайдул-Әдха, белән һәрбарча мөселман туганнарыбызны, кардәшләребезне тәбриклим. Аллаһ Тәгалә шушы көннәрне кылган изге гамәлләребезне, Шушы көннәрне чалган корбаннарыбызны, барча изгелекләребезне Аллаһы Тәгалә кабылладан кылып, инде ахирәттә дә, бу дөньяда да әҗер-савапларына ирешүләребез насыйплар итсә иде. Һәм дә инде бу бәйрәмнәрне зурлап, шушында килүчеләрне зурлап, хөрмәтле арабызда Минзәлә районы башлыгы Айдар Фәстах улы, аның ярдәмчесе һәм дә

Мөселман халкы бүген изге Корбан гаетен бәйрәм итә. Ул инде илебездә, республикабызда барыбызны берләштерә торган бәйрәм. Менә һәрвакыт шулай бер-беребезгә ярдәм итеп, хөрмәт итеп, олыларны хөрмәт итеп, гореф-гадәтләрне истә тотып бергә яшәргә язсын. Мохтаҗларны күрергә, аларга ярдәм итәргә, күрше кардәш булып яшәргә булган амәлләребез, корбаннарыбыз изге эшләргә булсын, киләчәктә дә менә шулай бергә-бергә яшәргә. Бәйрәм белә барыгызны! Кабул рәхмәтләр булсын, менә туган балаларыбыз, теләкләребез кабулладан булсын.

Сәхәбәләргә, табигыйньләргә һәм дә аларның юлын дәвам итеп, шушы динебезне бүгенге көнгә хәтле ирештергән барча мөселман кардәшләребезгә, әби-бабаларыбызга Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләре һәм дә мәрхәмәтләре ирешеп торса иде. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбызның бер һәм дә бар икәнлеген танып, Барча гамәлләребезне итеп үтәбезме? Беренче чиратта, фарыз, безнең өстенә мәҗбүри булган гамәлләрне Аллаһка, Аллаһ ризалыгы өчен башкарабыз. Һәм дә инде бүгенге корбаннарыбыз да Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булыр. Әйе, корбан ул. Инде якынаю дип тәрҗемә иткәндә. Аллаһы Тәгаләгә якынаябыз, Аллаһы Тәгаләгә нең рәхмәтенә бер адым ясыйбыз, шушы корбан гамәлләре белән, корбан чалу белән. Ләкин корбан чалабыз, чалган корбаннарыбызның каны да, чалган корбаннарыбызның ите дә Аллаһы Тәгаләгә кирәктер инде.

Минем бәндәм, Аллаһының ризалыгын өмет итеп, Аллаһ Тәгаләне танып, шушы эшне башкарыр микән? Үзенең шушы хәләл малыннан өлеш чыгарыр микән? диеп, Аллаһ Тәгалә сынап карый. Һәм дә, игътибар итик, шушы чыгарган малыбыз үзебез өчен кире әйләнеп кайта, дөньяда ук, ахирәт турында әйтәсе дә юк.

Безнең барчаларыбызның да күңелләребезне Ислам нуры белән нурландырган Аллаһ Тәгаләгә чиксез хәмед һәм дә шөкераналарыбыз булса иде. Сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә, аның хөрмәтле гаиләсенә, барлык сәхабәләренә, табигыйньләргә һәм дә аларның юлын дәвам итеп, динебезне бүгенге көнгә хәтле ирештергән барча мөэмин-мөселман бәндәләргә Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәтләре булса иде. Шушында җыелган һәрбарча мөселман кардәшләребезгә, һәрберебезгә Аллаһы Тәгаләнең чиксез сәламе, киң рәхмәте һәм дә бәрәкәте һәрберебезгә ирешсә иде. Инде, мөхтәрәм җәмәгать, күркәм бәйрәмебез шушы Корбан гаете мөбарәк һәм дә хәерле булсын. Аллаһ Раббыбыз ил-көннәребезгә, җаннарыбызга тынычлык, Күңелләребезгә тәүфыйк-һидәят биреп, һәркайсыбызга хәерле һәм дә бәрәкәтле, файдалы тормышлар насыйплар итсә иде. Мөбарәк Корбан бәйрәме көннәрендә ихлас күңелдән изге гамәл-гыйбадәтләр кылырга, корбан чалырга һәм дә Аллаһы Тәгаләнең иксез, чиксез рәхмәтләренә ирешергә шушы көннәрдә Аллаһ Раббыбыз насыйплар итсә иде.